Yohana ku avanyisa ka khume mune, Timbilu ta n'wina ti nga karhateki, pfumelelani ka Xikwembu, ni le ka mina mi pfumela. Tindhawu ti tele endlwini ya Tata wa mina, loko a swi nga ri tano a ndzi ta va ndzi mi byerile, kutani ndzi ya mi lunghisela kona. Loko ndzi yile ku ya mi lunghisela kona, ndzi ta vuya, kutani ndzi ta mi teka mi ta ka mina, leswaku laha ndzi nga kona mi va kona na n'wina. Kutani ndlela yo ya laha ndzi yaka kona ma yi tiva. Tomasi a ku ka yena, Hosi, laha u yaka kona a hi ku tivi, ni ndlela ya kona hi nga yi tivisa ku yini xana? Yesu a ku ka yena, Hi mina ndlela, ni ntiyiso, ni vutomi. A ku na munhu loyi a taka eka Tatana loko ku nga ri ha mina. Loko mi tiva mina, mi ta tiva ni Tata wa mina. Ku sukela sweswi ma n'wi tiva naswona mi n'wi vonile. Filipi a ku ka yena, Hosi, hi kombe Tatana kutani swi ta va swi hi ringene. Yesu a ku ka yena, I khale ndzi ri na n'wina Kasi ni sweswi a wu si ndzi tiva, Filipi. Loyi a ndzi voneke u vonile Tatana. Hikokwalaho ka yini u ku, Hi kombe Tatana? Xana a wu pfumeli leswaku ndzi le ka Tatana ni leswaku Tatana u le ka mina xana? Leswi ndzi mi byelaka swona a swi humi emiehleketweni ya mina. Tatana la nge ka mina, hi yena la tirhaka mintirho leyi ya yena. Ndzi pfumeleni loko ndzi ku ndzi le ka Tatana, ni leswaku Tatana u le ka mina. Loko mi nga ndzi kholwi, pfumelani hikokwalaho ka yona mintirho. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, la pfumelaka ka mina, na yena u ta endla mintirho leyi ndzi yi endlaka, u ta endla ni leyi tlulaka yoleyi, hikuva ndzi ya eka Tatana. Xin'wana na xin'wana lexi mi xi kombelaka hi vito ra mina, ndzi ta xi endla, leswaku Tatana a dzunisiwa eka N'wana. Loko mi kombela ka mina xa nchumu hi vito ra mina, ndzi ta xi endla. Loko mi ndzi rhandza, mi ta hlayisa milawu ya mina. Ndzi ta kombela Tatana, kutani yena u ta mi nyika Muchaveleri un'wana, loyi a nga ta va na n'wina hilaha ku nga heriki, a nga Moya wa ntiyiso. Misava yi nga ka yi nga n'wi amukeli hikuva a yi n'wi voni a yi n'wi tivi. N'wina ma n'wi tiva hikuva u tshama na n'wina naswona u le ndzeni ka n'wina. A ndzi nga mi siyi mi ri swisiwana, ndzi ta ta eka n'wina. Endzhaku ka nkarhinyana misava a yi nga ha ndzi voni, kambe n'wina mi ta ndzi vona. Leswi ndzi hanyaka, na n'wina mi ta hanya. Hi siku ra kona, mi ta tiva leswaku ndzi le ka Tata wa mina, ni leswaku na n'wina mi le ka mina, ku kotisa leswi na mina ndzi nga eka n'wina. Loyi a amukeleke milawu ya mina kutani a yi hlayisa, hi yena loyi a ndzi rhandzaka. Kutani loyi a ndzi rhandzaka, U ta rhandziwa hi Tata wa mina, na mina ndzi ta n'wi rhandza, ndzi va ndzi tipfuletela eka yena. Yudasi, a nga ri loyi wa Iskariyota, a ku, Hi leswo yini Hosi, loko u ku, U ta tipfuletela eka hina, ku nga ri eka misava ke? Yesu a n'wi hlamula a ku, Loko munhu a ndzi rhandza, u ta hlayisa rito ra mina, kutani Tata wa mina u ta n'wi rhandza, kutani hi ta ta eka yena hi ta tshama na yena. Loyi a nga ndzi rhandziku a nga hlayisi marito ya mina. Kutani rito leri mi ri twaka a hi ra mina, kambe i ra Tatana la ndzi rhumeke. Ndzi mi tivisile swilo leswi ndza ha ri na n'wina, Kambe muyimeri a nga moya lowo kwetsima lowu Tatana a nga ta wu rhuma hi vito ra mina. U ta mi dyondzisa hinkwaswo ni ku mi tsundzuxa hinkwaswo leswi ndzi mi byeleke swona. Ndzi mi siyela ku rhula, ndzi mi nyika ku rhula ka mina. A ndzi mi nyiki hi laha misava yi nyikaka ha kona. Timbilu ta n'wina ti nga karhateki, ti nga khomiwi hi ku chava. Mi ndzi twile loko ndzi te eka n'wina, Ndza famba, kutani ndzi ta tlhela ndzi vuya ndzi va na n'wina. Loko onge mi ndzi rhandzile, ingi mi tsakile hileswi ndzi yaka eka Tatana, hikuva Tatana i nkulukumba ku tlula mina. Na sweswi ndzi mi byerile swilo leswi swi nga si humelela, leswaku loko swi humelela mi ta kota ku pfumela. A ndzi nga ha vulavuli swo tala na n'wina, hikuva mufumi wa misava leyi wa ta, kambe a nga na matimba ehenhla ka mina. Hinkwaswo leswi swi lava ku komba misava leswaku ndzi rhandza Tatana ni leswaku ndzi tirha hilaha Tatana a ndzi leriseke hakona. Sukani mi yima, a hi fambeni hi suka laha.